Thank you. Nibdew. Dik il-tajra Alfred Buttigieg 1983. Dedika. Jiena, tarbija ta' twelid, niddedika dan ix-xogħol lill-ommijiet kollha li bil-grazza kbira talla se jkollhom tarbija. Dik il-tajra Kosu, x'toqgħod taħseb kemm tinħela libgħa fix-xejn? Dawk il-qtajjar kollha sabiex fl-aħħar mill-aħħar waħda biss minnhom issib triqitha. Mhux sew! Daqsxejn ta' żerriegħa li trid tiġġieled għall-għajxien tagħha minn daqshekk kmieni. Nitfa ta' żerriegħa, iċken mir-ras ta' labra, traba! Kieku kelli lsien, kont nidgħi. X'ħażna kellu missieri? Kelli qatiegħ ma' minni ssielet, naqdef u niġġieled biex inżomm minn ta' quddiem. Kieku kelli ras, kienet tispiċċa muġugħa. Interraq fil-kuruturi jagħtu f'xuxin mgevxa, mħabbla. Li m'għandek tieħu, minn fejn taqbad tgħaddi. Kieku kelli ġisem, kont niġri saqajja ma' sormi. Kont nasal l-ewwel bla taħbit ta' xejn. Iżda kieku kelli moħħ, Kont nifhem li aħjar bqajt l-art bħall-oħrajn u ntemmejt fix-xejn milli spiċċajt midfun wara bieb kellu jinfetaħ biż-żmien. Min kien jaf meta. Ġenesi. Fil-bidu ma kien hemm xejn għajr dlam u vojt, u l-Ispirtu tiegħu mexa fuq l-Ispirtu tagħha u l-ewwel żerriegħa ġiet miżrugħa. Din ħadet il-ħajja minnufih u l-ħajja għoġbitha. Kibret u fi ftit żmien saret ċappa laħam. Imma ħassitha ftit imnikkta kif kienet, ċkejkna, dgħajfa u bla sura. Kollox kien marsus f'dik iċ-ċappa laħam. Darba waħda għamlet sforz u tqanżħet. U ġisimha nqasam fi tnejn, biċċa tixxengel fuq oħra. Tqanżħet. U biċtejn laħam nibtu u ddendlu mal-ġnub tagħha. Tqanżħet. U par lasti nexfin sparaw 'l isfel sakemm sabu xi jżommhom. Tqanżħet u żewġ ħfajriet faġġew f'wiċċha. Tħansqet, u l-qalb bdiet tħabbat u tifrex id-demm fil-vini kollha. Tqanżħet, u ġisimha sponta minn bejn kuxxtejha. Waqfet titqanżaħ. Straħet u tgħaxxqet bil-ħolqien tagħha. Il-biża' li niżolqilha. Kieku stajt, kont nagħżel li jinbtuli difrejja qabel kollox. Kien ikolli b'xiex niggranfa u b'xiex inżomm milli naqa'. Meta ommi l-għażiża kienet tieħu ġirja lejn il-kamra tal-banju, kienu jinżlu msarni f'saqajja. B'ħeffa kbira, kienet tgħolli d-dublett, tniżżel il-qalziet ta' taħt u tixted fuq il-lok iqisu ħa jiskappalha. Iżda ladarba tkun bilqiegħda, donnha kienet tmurija l-għaġla kollha. Mistrieħa b'saqajha miftuħin beraħ kienet tintefa' paxxuta taqra xi gazzetta. Imwerwer kont inħossha titqanżaħ u niggranfa. Inħossha terġa' titqanżaħ u niggranfa, dejjem bil-biża' li ma' kull tqanżiegħa nista' niżolqilha mal-bewl. Xi stajt nagħmel ħlief nitlob, niggranfa u nħares f'dak l-abiss taħti, nistenna minn mument għall-ieħor li niżloq u ninbela' minn dak l-ilma għal dejjem mingħajr ħadd isib ħjiel tiegħi. Ċajta jew tnejn. Kienet iġġorni magħha kull fejn tmur. Ma tantx se tagħmel mod ieħor ngħiduha kif inhi. Dak il-mixi kollu xejn ma kien jagħtini pjaċir, l-iżjed meta tinzerta f'xi folla, min jimbotta 'l hawn u min jimbotta 'l hemm. Kull meta kienet tirkeb tal-linja, kienet tagħmel żgur li kulħadd jinduna li hi tqila. Xufier. Kemm trid biljetti, sinjura? Ommi, Wieħed u nofs? Xufier, Fejn hu n-nofs, sinjura? Ommi, waqt li żżomm żaqqha u tidħaq qisha qaħba f'xalata, Hawn! Kuntenta biċ-ċajta daħka kienet tmur tpoġġi bilqiegħda fuq in-naħa ta' wara, tippoppa żaqqha 'l quddiem malli jista' jkun li jkun hemm xi ħadd li għadu ma ndunax li hi tqila. Kemm hi patetika! Taħseb li qatt qabilha ma kellu xi tarbija. Il-mera. X'ma titgħaxxaqx bil-ħolqien? Fejn tista' twassal iżjed il-perfezzjoni tiegħu? Fl-għamla u fid-dehra kont tqisni ferħ ta' żrinġ. Saħansitra fl-imġieba kien hemm xebħ. Għall-ewwel, il-jum kollu kont ngħaddih inċafċaf fl-ilma safi tal-ġuf. Biż-żmien, dak l-ilma beda jonqos minn madwari u jinxtorob ġo fija. Bdejt nikber u d-dinja ta' madwari bdiet tiċkien. Ma stajtx nitħarrek, la dirgħajja, la riġlejja, rasi mdeffsa bejn saqajja, tuħ ta' nifs. Fl-eqqel tas-sajf kien jinġabar l-għalaq mal-qoxra ta' madwari, kellu riħa tinten. Miskin missieri dawk li lili kollha fl-istess sodda m'ommi. Madankollu stajt nara x-xbieha tiegħi f'din, bħall-mera. L-ewwel darba li ftaħt għajnejja, l-ilma tal-ġuf kien ftit imħarrek. Hekk kif ħarist minn bejn riġlejja, għax minn hemm biss stajt inħares, ilmaħt xbieha bla sura mċajpra tirrefetti fl-għaraq. Kont kbirt biċċa sewwa meta għamilt biżżejjed kuraġġ biex nerġa' nħares. Ma rajt xejn. Il-mera kienet għebet għal kollox. It-tewmija. Li kieku għandi tewmija tikber miegħi, kieku kemm ferħan inkun. Kemm stejjer ngħidu lil xuxin, kemm wegħdiet nagħmlu lil xuxin li qatt ma ninfirdu minn xuxin. Qatt ma nħoss ksieħ u bard. Id-dlam ma nibqax nibża' minnu. Kemm ngħaddu ħin ninqalbu flimkien kontra xuxin u wiċċ imb'wiċċ. Kemm ngħaddu ħin niżfnu sakemm l-għeja taqa' fuqna u norqdu fi ħdan xuxin noħolmu bit-tarbija tagħna li għad trid titwieled. Kemm inkunu ferħanin it-tlieta l-aħna. Talba lill-Madonna tal-Ħlas. O Madonna tal-Ħlas feliċi, int li għażilt dan it-titlu għalik, wiegħdni li tbiegħed kull saram minn fuq il-qaddejja tiegħek ommi u li żżomm il-frott tagħha, jiġifieri lili f'kundizzjoni tajba. Int li kellek l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu biex seħħlek iġġib l-ibnek fid-dinja, nitolbok l-ommi tgħaddilha kelma miegħu sabiex jagħmel magħha dak li għamel miegħek. Ma nistennikx li ttiha ħlas bla tbatija, għax li ġġib lili fid-dinja diġà hija xorti kbira għaliha, imma ftakar li meta ommi twellidni tkun għamlet għemil sublimi u qaddis. Għalhekk, ħarisha fil-ħlas u lili żommni sħiħ. Mexxi l-idejn tat-tabib u tal-qalba sewwa fil-ħidma tagħhom. U agħti rieda biżżejjed lil missieri biex iżommni 'l bogħod minn ommi f'dawn l-aħħar jiem li għad fadalli fil-ġuf. Jien naf x'biża' nħoss meta ersaq lejha bhima feroċi bħal dak. Missieri bhima feroċi. Għandi missieri bhima feroċi. Ma jistax jara 'l ommi għarwiena li ma jtirx b'ruħu u ġismu għal fuqha biex ibagħbasha bla ebda ħniena. Mistrieħ, jaħasra, qatt ma kien itiha. Għal xejn tgħidlu, Żomm kemm tiflaħ 'il bogħod, ibża' għaliha di ċkejkna tarbija, ġwejda, dgħajfa, ħudni naqra bil-mod. Imma missieri qatt ma ried jisma'. Gażaża bellagħilha qabel it-twelid. F'widnejja, f'imnieħri, saħansitra bejn kuxtejja. Kull tobla, kull toqba laħaq liha biċċa t'għafrit. Nota. Aħfru li jekk din l-ewwel poeżija tiegħi hija xi ftit batuta. E, iżda wegħedkom li l-qudiem meta nkun kbirt ftit ieħor, forsi nkun tlaqt nimxi wkoll, inkun nista' nagħtikom waħda aħjar. Iswed. Iswed magħluq fil-ġuf. Iswed dlam u dellijiet. Ix-xjaten, il-limbu u l-infern. Iswed mingħajr għajn. Kamra magħluqa bla bibien, bla twieqi lejl u nhar. Iswed ċawla, ċawlun. Ħanfusa u farfetti l-lejl, mibgħuda, moqżieża, misħuta. Iswed il-pulmun jgħum fi dħaħen jipprova jarda ftit dawl. Iswed sbuħija, ħażen, kwiet, biża', kenn, dwejjaq. Paċi. Iswed mewt, dmugħ, tiġijiet u funerali, qabar. Iswed bajda mhux imfaqqsa, tarbija mhux imwielda, imsakkra fil-ġuf. Ħrafa. Mela darba, kien hemm tarbija li kienet tgħix fi kmajra ċkejkna flimkien ma' qalbha, rasha, dirgħajha, riġlejha u l-bqija ta' ġisimha. Il-jum kollu kienu jqattgħuh jistennew dik l-imbierka kmajra tinfetaħ ħa jfittxu joħorġu 'l barra. Kienu mxebbgħin għall-aħħar jiżdennew. Iżda darba, it-tarbija ġieha ħsieb tajjeb u minnufih għarfet il-oħrajn bih. U l-qalbha għoġobha dan il-ħsieb u rasha wkoll, u l-dirgħajha u r-riġlejha u l-bqija ta' ġisimha, qaltilhom, Ngħidilkom storja, noqtlu l-ħin. U t-tarbija għaltilhom din l-istorja. Mela darba kien hemm tarbija li kienet tgħix f'majra ċkejkna, flimkien ma' qalba, rasa, dirajja, riġlejha u l-bqija ta' ġisimha. Il-jum kollu kienu jqattgħuh jistennew dik l-imbierka kmajra tinfetaħ ħa jfittxu joħorġu 'l barra. Kienu mxebbgħin għall-aħħar jiżdennew. Iżda darba, it-tarbija ġieha ħsieb tajjeb u minnufih għarfet lill-oħrajn bih. U 'l qalba għoġobha dan il-ħsieb, u r-rasa wkoll, u 'l dirajha, u 'l riġlejha u l-bqija ta' ġisimha. Qaltilhom ngħidilkom storja.

Issa li l-ħbila ntemmet. Issa li l-ħbila għodda ntemmet wara da żmien kollu maluqa u ġew, naqgħad fix-xejn u ndur fl-istess roqqa, ja ommi nistaqsik jien, ħejjejt kollox u kif jixraq għat-twelid tiegħi? Għax kif taf sewwa int, meta tasal is-siegħa tal-ħlas, imwerwra kif tkun mhux se jkollok moħħ taħseb f'xejn. Ħallini mela nfakkrek ftit. Iddeċidejt fejn se jtwellidni, l-isptar jew id-dar? Ħsibt li għal xi qomos tal-ħarir, kbar biżżejjed biex nitkeffen fihom, ħaj jew mejjet? Ħsibt li għall-ħrieqi u għall-benniena ċkejkna fejn ngħaddi l-ewwel jiem? Lestejt li kutri għax-xitwa, kalzetti u xugamani? Ħsibt li għall-magħmudija u xi ssemmini? It-tabib kellimtu? U fl-aħħar nett, il-missier jgħidlu biex joqgħod ħdejk waqt il-ħlas ħa jżommlok idejk u jagħmillek il-kuraġġ li ma jmurx ngħax u kollox fl-aħħar? Ħalfa solenni. Issa li minn waqt għall-ieħor qiegħed nistenna li noħroġ minn ġufek biex ninferet minnek darba l dejjem, qiegħed nitolbok li taħlifli li jekk waqt il-ħlas ikun hemm xi tifxkil serju, Ħajti tiġi l-ewwel u qabel tiegħek. Għax it-tbatijiet tiegħi biex wasalt s'hawn kienu akbar minn tiegħek. Għax għalkemm il-ħajja xejn ma tiġbidni, xieraq li għall-għemejjel u l-iżbalji tiegħek tbati int, mhux jien. Mela aħlifli li jien niġi l-ewwel, għax jekk le, inkompli nitgħawweġ hawn ġew, nagħżel li ma noħroġx, nintemm jien u nobrom lilek miegħi. Imma jekk Alla jrid, kollox jgħaddi buċċ il-ġid u ma jkunx hemm bżonn li jsir xejn minn dan. Min jaf kieku? Min jaf kieku noħroġ minn ħalqa? Nistira saqajja, infittex fis-sod, nisforza rasi 'l fuq sakemm nifqa' l-qafas. Nitħallat mal-ħmieġ magħġun fl-istonku. Ninħasel bid-demm imtajjar minn vini mifqugħa. Xi ħmieġ, xi dlik! Misħuta xortija! Għaliex se jkolli nara l-ewwel dawl tad-dinja f'dik is-sura? Noqgħod attent mix-xewka ta' dara, tniggeż, insib kenn fil-pulmun, nieqaf nistrieħ, nistrieħ, nifqa' l-pulmun u ningħasar bejn il-ħitan t'għonqha, nitqanżaħ u nimbotta. Idejja jixirfu minn ħalqha, iċarrtu u jagħmlu l-wisa' għal rasi u għall-bqija ta' ġismi. Jaħasra kemm ikolli nbati biex insib id-dawl! Tajt wara dik il-battikata kollha. Missieri jaħsilni mid-demm u mill-ħmieġ. Issa li twelitt. Issa li twelitt. Issa li ħadd il-ħajja. Issa li ninsapaw fid-dinja arwin daqs qatt qabel. Issa nista' nara, nisma', nħoss, nifhem, L-ebda qoxra m'għadha tkennini, l-ebda qoxra m'għadha tifridni mill-ġnus kollha, taqtagħni għalija waħdi. Issa li twelidt, nista' nagħraf x'inhu tajjeb u ħażin għalija. Nista' ngħarraf x'nixtieq u x'ma nixtieqx. Madankollu, xejn iżjed minn hekk ma nista' nagħmel. Nagħżel? Ma nistax. Għax dak li għaddi ma jistax jiġi lura. Mela xejn ma jiswa li ngħid aħjar kif kont qabel imkennen fi dlam, ħadd ma jista' għalija, jew aħjar issa ninsab ħieles fid-dawl jekk xorta waħda mhix fir-rieda tiegħi li nagħmel dak li nixtieq. Fil-benniena. Bħalissa ninsab f'naqra ta' benniena. Naqra kbira biżżejjed biex tesa' erba' tad-daqs tiegħi. Ommi ħasbitli għal quddiem. Ninsab imxabba' sal-ponta ta' mnieħri. Għax fuq kollox, tarbija ċkejkna ta' ftit jiem x'tista' tagħmel iżjed milli torqod, tħares 'il fuq lejn is-saqaf, tixrob, tneħħi dak li tixrob u kultant twerżaq xi waħda kemm ta' madwarha jintebħu li għadha ħajja. Kultant titfaċċa ommi, wiċċha d-dawl, trodd tħajr 'l Alla bħali, li wasalt f'did-dinja bla ebda difett fiżiku u tal-anqas, kif jidher s'issa, mentali. Ferħana se ttir, għax il-jiem ta' tqala issa kienu għaddew. Terfagħni mill-benniena, toħroġ nofs sidirha barra u tifgani fih f'ġieħ il-ħrafa li trid treddani. Wara, tgħannaqni waħda kbira, tkun se toħroġli ruħi, u tpoġġni mill-ġnid fil-benniena, u hemm, toqgħod tgħannili xi waħda milli tiftakar f'xi tfulita. Jien, sabiex neħles minnha u minn dak il-leħen tal-biża', nagħmilha ta' bi ruħi rqadt. Għax kieku hemm tibqa' mwaħħla sakemm norqod tirrepeti l-istess għanja għal ma nafx kemm-il darba. Kif dlonk titbiegħed minni mbagħad, nerġa' nbexxaq għajnejja u noqgħod għall-kwiet inħares madwari. Kemm niddejja poeżija oħra. Kemm niddejja xina l-kwiet inkun qiegħed insoff xi saba' nilgħab bil-gażaża. Tiġi ommi. Mxarrab issibni, il-ħarqa tneħħili, mill-ħmieġ tnaddnafni, banju fietel tagħtini, xi għanja tgħannili, f'xi kutra tgeżwirni, Ftit fl-arja tgħollini, f'sidra tifgani, ma' qalba tgħannaqni, bil-bews wiċċi tiksili, tilgħab miegħi, tkellimni tgħajjat, tħallini bla nifs. Imdardar nispiċċa stordut, għajjien. Tmellisli rasi, benninni biex norqod, norqod. Kemm pjaċir nieħu xi nalkwiet ommi tħallini, nsoff xi saba', nilgħab bil-gażaża.

Naf li fl-aħħar mill-aħħar tiġu titnejkum il-magħmudija kollha, imma m'għandix garanzija oħra li nsalva ruħi ħliefha jekk Alla ħares qatt immut f'qasir il-qomor. Fakkru lis-saċerdot biex isaħħan ftit l-ilma qabel ma jgħammidni, li ma jagħtinix xi dehxa u nibqa' taħtha. Għidlu wkoll jitkellem aktar bil-mod waqt iċ-ċerimonja, m'għandux għaġla, forsi jkun hemm xi ħadd li jifhem xi ħaġa milli jkun qed jgħid. Il-mistednin. Ħaġa żgħira, il-qalb kollox, tużżana ħriqi oħra kemm jistennew li se nħammeġ. Xi ġmiel ta' tarbija kemm ħelwa. Ħelu. Lil missiera nara naraħ jixbaħ jagħti għal hemm ħollhom wkoll it-tempra tiegħu u l-ġmiel tiegħi. Laqas kont intbaħt kemm ġejt pulit Alla jbierek laqas tidher li għadek kemm kellek tarbija. Min jaf kemm tħossukom ferħanin issa li mħabbitkom tat il-frott mixtieq wara das-snin kollha tippruvaw. Arawh x'jitbissem kemm hu gustuż! Dawk ix-xufftejn daqs naqra! Kemm hu mislut ħelu mnieħru! U dawk l-għajnejn żoroq! Ara xi ħlewxi jħares lejna! Donnu jrid jgħidilna xi ħaġa! Għax ma tmorrux tiffangaw fl-ikel u tħalluni ftit bi kwieti mhux għalhekk ġejtu. Ħolma. Kont qiegħed bi kwieti f'ġi fommi meta nofsni magħmul sibt ruħi misruq. Minita l-oħra għaddejt, xeħtuni bla grazzja. Rajt l-ommi f'nofshom b'ġufa mċarrat titbissem. Rajt il-missieri wkoll, ħbiebu, rabatu. Rajt uċuħ ġodda jgħajtu, jaħilfu, jwerżqu. Telquni fin-nofs. Daruni dawra durella, rabtuni bil-ħbula, kaxkruni mat-toroq. Tawni bis-sieq, żebilħuni, beżquli kemm felħu. Għajjew u ddejqu minni. Rajtni, mal-art, imgħarraq f'għadira demm. Rajt 'l ommi riesqa lejha, tiġborni, U mmiżbla kif kont, tixħetni f'ġufa. Rajt lil missieri riesaq lejja bi spaga tiddendel ma' msella. Rajtu b'idejn sodi jħit ġuf ommi. Rajt għadira demm tintilef. Rajt l-art tinbela'. Rajt 'il kulħadd jgħib. Rajt sħab għaddejja. Rajt biċċa sħaba. Rajt id-dlam. Xewqa. X'għajb akbar jista' jkollha tarbija ta' twelid milli tkun dgħajfa? Għax kieku m'iniex, kieku għandi s-setgħa li nitkellem, li nħaddem idejja, dirgħajja, saqajja, riġlejja, Kieku nkun nista' nirringrazzja l-ġenituri tiegħi talli ġabuni fid-dinja. Għax meta nikber ninsa kollox u ma nibqax irrabjat għalihom. Kieku kif nirringrazzjahom? Lil ommi meta tiġi biex tbiddilli l-ħarqa intajjar għal fuq wiċċha. U l-missieri? Kuntent inxarrablu daqqa ta' ponġol bajd. Kemm narah iwaħwaħ għal ftit waqt bluġieħ. La tikber. Issa la tikber, insib il-min jgħidli, ħobb l-ommok u l-missierek fuq kollox u fuq kulħadd, għax bħalhom f'ħajtek qatt ma jista' jkollok nisa, wlied, aħwa u ħbieb kemm trid. Iżda ġenituri ma jistax ikollok għajr dawk li tak Alla l-għażiż. Għalhekk, qatt tonqoshom mir-rispett. Qatt tinkwethom. Obdihom f'kollox. Ikkuntenthom kif tista'. Sabbarhom fi xjuħithom. Ieqaf magħhom dejjem. Ftakar kemm batew għalik biex ġabuk fid-dinja. Kemm qagħdu neqsin huma sabiex jaqdu lilek. Kemm għerqu għaraq tad-demm biex rabbewk. Madankollu, min bata għalihom? Min staqsa għalihom? Jekk riedu xi ħaġa biex jedew għax ma rabbewx kelb. Il-quċċija. Felu l-ewwel sena jagħmlu l-quċċija biex nażel bej kuruna u ktieb, qassis jew għalliem. Imqassu martell, ħajjat jew masru daxxa. Flixkum mistura u sikkina, tabib jew biċċier. Kollox se mmiss b'idejja. Xejn mhu se jaħrab minn taħt għajnejja. Ir-rebħa mhix se tkun tiegħi imma lanqas tagħhom, għax tant se ngħabbihom bi ħtija li ħajjithom se nagħmililhom infern. Il-ktieb inwarrbu, ma jiswa għal xejn. Il-mistura nniżżilha f'nifs wieħed ħa nħossha tqaxxarni u tikolni minn ġewwa. L-imqass naħfnu sewwa bejn idejja u nniffed siddri bih sakemm jibda jnixxi d-demm li jiksili ġismi kollu. Il-kuruna nitgħallaq biha sakemm ilsieni jiddendel 'il barra u għajnejja jitberrqu jiffissaw ħarsithom fuqhom. Bis-sikkina nċarrat il-polz, għajnejja, wiċċi, kuxxtejja. Bil-martell intaffi l-uġigħ sal-aħħar nifs ta' ħajti. Tinsewx teħduli ritratt, tkabbruh u ddendluh fejn jidher, għożżuh u żommuh dejjem b'tifkira tiegħi. Id-djarju. 1938. Is-sena ta' twelid tiegħi, il-magħmudija, eċċetera. 1984. Ngħid l-ewwel kelma, nitlaq nimxi, eċċetera. 1985, Nifforma sentenzi qosra, nirrepeti li nisma', eċċetera. 1987, Ningħata libertà biżżejjed biex nagħmel dak li jriduni u biex ngħid dak li jgħiduli, eċċetera. 1988, Nibda mmur l-iskola, nitgħallem, ibellgħuli kollox, eċċetera. 1993, Nagħmel il-Griżma, insir suldat ta' Kristu, eċċetera. 1999. Ngħaqqad ġabra ta' tagħlim, niġborhom matul ħajti mingħand il-ġenituri, l-għalliema, l-ħbieb, eċċetera 2001. Infittex artijiet ġodda, nixxala kemm niflaħ, eċċetera 2008. Itir kollox mar-riħ, niżżewweġ, noqgħod bi kwieti d-dar, nehda fix-xogħol, fil-mara, eċċetera 2010. Ikolli tarbija. Tiftaħ djarju, eċċetera, eċċetera, eċċetera. Mela dik kienet is-sezzjoni tal-Fred Buttigieg. Eh, nimxu nkomplu, kif tippreferu nkomplu jew tridu tieħdu ħames minuti break għal-biċċa li jmiss. Nibqgħu sejrin? Nibqgħu sejrin. B'dedika speċjali mant ehm, Karl Mark Camilleri insista li naqra din, li tkisser sewwi r-realtà, 2009, Alex Vella Gera. Għal Madonna fucking disaster dak it-tifel man-nisa. Juriha wisq li interessat biss fl-għoxx. Men, ngħidlu l-għoxx trid taħbih sal-aħħar. Trid tuża l-ilsien, men. Trid tilgħab bil-kliem, iddaħħaqhom. In-nisa mhux bħalna, men. Trid tirkibhom. Tilgħab magħhom, bihom, timmanshom. In-nassa, kien qalli missieri li fuq in-nisa kien jaf sew, trid tkun taf tibni nassa ħelwa, daqs kemm tkun ħelwa lanqas biss jindunaw li hija nassa. Fucking right, l-imħabba xogħol iebes. Imma għalhekk ngħix. Ghannejk. Għidli ħanżir, maħmuġ, moqżież li trid, l-aqwa li naħxi. Għandi 35 sena u nħobb it-tfajliet ta' sittax. Russi, Żvediżi, Maltin, inħobb l-għoxx li jgħassrek u jħallik moħli u ż-żejżiet li jippuntaw 'il fuq żgħar u skolpiti. Xi tridu iżjed? Tridu tkejlu żobbie? 22 ċentimetru. Rajt żbub ċelebri ta' porn stars famużi li huma iżgħar minn tiegħi. Fucking ġmiel men, ta' għoxx bejn par koxox ileqqu bl-għaraq jinfirdu lsieni jiġġibbed lejn dik id-daħla tnixxi. Fucking ride nagħmel minn kollox għan-nejka. Għalija, l-akbar kundanna li twelidt Malti. Hawn f'dal-pajjiż tal-ħara ma ssibx għoxx imġiddem. Issib, mhux li ma ssibx, imma trid tfittex. Mbagħad hemm il-hassles ta' boyfriend, għarus, raġel, missier, mami, zijiet, u n-nanniet, għall-Madonna. Darba m'ilux daqshekk, omm Nejka ġriet warajja truq Triq Merkanti l-Belt mhux bil-libgħa, ixxejjer umbrella u handbag, dan kollu għax ħxejtilha l-bintha. Tfakkarni f'kamra m'ommha u naħxi lilha wkoll. Ma tridx wisq. Imma l-Maltin, sbieħ kemm huma sbieħ, dejjem issibilhom xi nkwiet. Ma ssib il-ħadd li mhux marbut. Anke tfajla ta' sbatax daż-żmien, ittik blowjob bil-qalb kollha imma biex iddaħħalulha tiġbed nejk. Għax hemm wieħed tħobbu, x'naf jien. Allura biex indaħħalha żobbja f'ħalqha ma tinkwetax. U bejn saqajha tinkwieta, ma taqbadx art. Għalhekk nistenna s-sajf bil-ħerqa, meta tasal fostna kull tjubija ta' sess tiffibra fl-iċsma jfuħu tal-istudenti Svediżi, Taljani, Russi, Ġermaniżi u x'naf jien. Anke xi Suwed kultant għabbejt u bħalhom ftit ħa jkollok nejkiet f'ħajtek, tgħix kemm tgħix. U dawn l-aħħar snin anke t-turisti normali bdejt ninteressa ruħi fihom u ħa ngħidlek m'en! Huma l-aktar faċli! Nies Olandiżi, Belġjani, Ingliżi ta' 40 sena jkollhom saħna ta' demonju. Qed ngħidlek, jgħabbu lilek mhux int lilhom. Issa s-soltu, aktar ma jikber ir-raġel, aktar jagħmel l-ażżar. U m'iniex xi eċċezzjoni. Imma darba kultant, nippreferi nduq l-esperjenza. Ħadt nejka ma' waħda Ġermaniża li ssiefer tliet darbiet fis-sena biex taħxi. Mhux b'għinejk. Tobtak xi rġiel tal-Mediterran. Bil-qalb kollha, baby. Darithom kollha l-gżejjer, mis-Seychelles sa Malta, l-Greċja, l-Hawaii. Miżżewġa xi negozjant miljunarju, qaltli. Kienet all right imma wisq laħam. Bil-qiegħda sorma kiber bħal ħobża fil-forn. Qed inkun poetiku. Għax ifettilli. Mhux dejjem. Xi kultant naqbad inkeċċiha 'l hemm, saħħa u grazzi. Pattejt qares għal dik in-nejka, tatni marda men. Ma nixtieqha fuq ħadd. Ħa ngħidlek qatt ma weġġajt daqshekk. Ostja kelli qisu dut ħiereġ titqalla men. Imma wertit. Insomma, għalija, l-isbaħ ħaġa hija l-adolexxenza tegħreq ħamranija lixxa u għasra. U dawk l-Iskandinivi fakin strambi, eh? Ngħid, ngħid din fuqhom. Waħda minnhom kemm kellha 17 mhux iżjed, suq imqaxxar kif inħobbhom jien, qalt li li nistgħu nagħmlu kollox ħlif bews. Xala l-bieb, jien l-għoxx irid mhux ħalqa. Imma dak il-ħin Fis-saħna tal-mument, ikollok abti tbus, men. U mingħajr ma ridt, mort għal xufteha. Iddejqet. Inżiltilha. Bdiet tolfoq bil-pjaċir, men, u taf, feġġ rasi bejn saqajja, timbuttani aktar 'il ġewwa, u bi mnieħri bdejt naħxiha. U toqgħod tgħid, 'Imnalla wriet l-imnieħer kbir ta' missieri. Swieli hawn xi ħaġa. Wiċċi għasra spiċċa. Ġenninta. Riditni nidħol rasi l-ewwel f'għoxha. U kelli pajp bejn saqajja men, kont se nisplodi. Alla zlaq ġo fija u ma ħassejt xejn men. Xejn! Nippumpja ż-zopp. Kellu għoxxa bħal tal-junfant, setgħu daħlu tliet oħra miegħi. Fl-aħħar daret u tatni somma. Tatni sorma. Xammejt it-toqba u fucking dħalt mingħajr vażelina, sapun, xejn men. Ġieli naħseb dwar l-AIDS. Għax illa Alla tagħmel. Il-Laxto ma nużahx. Ma jidħolx. Aw, irrid ngħid, m'għandux x'jaqsam. Qisek qed tgħid iddaħħal l-imqarrun fil-forn meta jkun għadu fil-plastik. Jien hekk ngħid. Jekk kienet did-darba, tal-inqas, kienet tajba. Ma l-aktar li jbeżżgħuni, It-Taljani, għax dawk, qed ngħidlek m'en, iduru l-irġiel qishom żunżan qalb il-fjuri. Nittiena Taljana m'hawnx aħjar minnha. M'en, knieżer! Kif inħobbhom jien! Għandi sieħbi jaħdem ġo Lukanda Paceville jgħabbi bl-addoċċ, m'en. Darba minnhom qabbejt dil-mara mill-fgura. Kienet taħdem ma' sieħbi. Kellha xi erbgħin u fuqhom. U din kellha saħna ta' żiemel. Kellha raġel imma kien ilu ma jtihulha xi snin mid-dehra, hekk qaltli insomma. Kienet tieħu gost l-aktar fil-karozza u riedet tagħmel affarijiet li ma' żewġha qatt ma għamlet. Kienet indimunjata dil-mara ostja. Narak tbaxxi rasek. Forsi tafha lilha? Niddubita. Darba spiċċajt m'oħra Maltija u mingħajr ma ridt spiċċajna close. U ma riditx tħallini. Issa soltu meta jiġu bin-nejk nitlaqhom. M'għandix x'inhi kkummiedja jien, f'xi restorant nixtrilhom xi ravjulata jew x'naf jien. Jew ġewwa jew barra. M'hemmx triq tan-nofs. Imma men, ma di kelli l-problemi biex nitlaqa. Sirt ostja nħobba. Fl-aħħar spiċċajna naħxu fil-ħaxix u men, ħaġa waħda rrid ngħid u nieqaf hemm. In-nisa fis-sess isiru dak li misshom dejjem ikunu, Jirċievu men! Xogħolhom jirċievu u jaqalgħu mill-irġiel! U sabiħa wisq kienet men! Jien u naħxiha ħassejtni qed intiha dak li stajt, dak li kelli u kważi joħroġli demgħa dak il-ħin. Qatt ma kienet ġratli qabel. Insomma, dil-Maltija kienet imħabba vera. Bdejt noħlom biha u naħseb fiha u newden u anke nċempillha u mmur għaliha x-xogħol bħalma jagħmlu l-għarajjes. Wara ġimagħtejn taħti u jien fuqha, rrid nipprova xi affarijiet ġodda. Rrid nerdala l-pusi. Rrid ninxommilha l-pipì u l-kokò. Rrid niksi t-toqba bil-butir u nwessaħħulha ftit, inħammarulha. U din ma riditx. Xejn. Kull darba li nibqa' nieżel, twaqqafni u darba dawwartha fuq żaqqha u hi mill-ewwel donnha tilfet il-ħeġġa u l-interess. Kien is-sajf, men, u konna nintefgħu max-xatt b'u ġibba u jien naqbadha u ngħolliha fl-ilma u llopek fil-baħar, inbabs il-għoxxa taħt il-wiċċ u hi tgerrixli idi minn hemm mingħajr ma ttini ċans nurira x'naf. Imma darba ħallietni, men! Ċediet. Kien inżol ix-xemx. Il-baħar skur ileqq bħad-deheb u neżżajtilha l-malja u ffingerjajtha sakemm ġiet. Kemm taħt l-ilma tir togħod hekk taħt subgħajja. Imma ridt iżjed. Għamilniha d-drawwa li nintefgħu nixxemxu. Darba minnhom domna aktar mis-soltu u meta tlajna mix-xatt kollna bħal ġiex ta' damiet, menn. Ħruq tul darna kollu u wiċċna. Ħadtha d-dar u dellikna l-krema ma' kullimkien, nidħqu bl-uġigħ u kelli zopp daqsi xi mqajjem. Iħares lejna u jgħid sa tibdew jew? Mhux bin-nejk, hekk kien qisu. U dellikt il-krema fuq darha u hi tingħi ħelu ħelu. Meta wasalt Għar Sorma rajtu hemm jiċċassa lejja. Xi zopp ridni nagħmel? Dewwi ftit krema madwar it-toqba u mbagħad ġo fiha subgħajha fetħu passaġġ. Bdiet tingħi daqsxejn. Kont iebes magħha. Iebes menn kif qatt ma kont qabel. Fuq il-qabar ta' missieri ma kontx qed naħseb moħħi dak il-ħin. Intlift. Ġbidt ar-ras mit-tarf tat-toqba fast daqsxejn, żammejt sod u qabel ma ndunajt x'qed jiġri, b'tisliġa għaffixt ir-ras fid-daħla u mbagħad il-bqija. Bqajt hemm. imwaħħal magħha. Iċċaqlaqt kemxejn u bdiet tokrob bil-mod. Tokrob bil-pjaċir u dik il-karba aktar ġennitni. Kollox u bżaqt kull ma kelli ġo fija, tokrob bil-mod, tokrob bil-pjaċir u dik il-karba aktar ġennitni u minflok bil-mod, bdejt intija kemm niflaħ. Nofs minuta kollox, nofs minuta u bżaqt kull ma kelli ġo fija fija. Kristu għadu sod daqs zokk u nżilt fuqha biex inbusa, biex nirringrazzjah. Taf int, in-nisa jieħdu pjaċir b'daw iċ-ċuċati. Ngħidha mingħajr tlaqliq, kienet l-isbaħ nejka ta' ħajti, anke jekk waħda mill-iqsar ukoll. U hi, men? Ma riditx taf. B'xejn. Imbuttatni, qamet mis-sodda, tokrob bl-uġigħ, mhux biss fit-toqba ta' Sor Mamma, f'żaqqa, idejha, f'rasha, ara x'għandhom x'jaqsmu. Bdiet tgħaġġi b'ostja. Fuckin' trabi dan-nisa, malli tmisshom jibdew jikbħu. Lanqas li aħna miżżewġin, għedtilha. Bdiet tgarrali l-ħwejjeġ li waqgħu mal-art bejnietna qishom rix. Bdiet tilbes u fuckin' ma tgħid xejn. U qgħadt nara, hekk kif kienet quddiemi, tilbes, biż-żejżiet imdendlin, koroh, men, tissoffja u tgħoll fuq. Qatt ma ħsibt li nasal biex ngħidha. Għażżitni. Qisha xi ħa hemm. Alla mhux se nikdeb ħassejtha għaliha dak il-ħin, jiena u nħares lejha bil-moħħ bi mittieqa. Mhux se nikdeb. Ma x'isħab stajt nagħmel? Ma stajtx naħxiha bħas-soltu fuq darha maħruqa kif kienet? X'insab stajt nagħmel? Minn wara men, hekk inħobbok għedtilha waqt li delliktha. Hekk inħobbok! U dik it-toqba qisha għajn hemm temiżni jew ħalq mejjet għal sigarett. Thank you. Issa tafu għaliex hemm il-kelma letteratura mqarba eh, bħala deskrizzjoni għal din il-kollezzjoni. Thank you ħafna. Thank you, Luka.